Türkiýäniň Mersin ilinde gurluşygy dowam edip duran ýadro elektrostansiýasyndan iş kesip alan ussasarly gurluşyk firmasynda işleýän türkmenistanlylar aýlyk haklarynyň wagtynda berilmeýändigi, we beýleki milletlere görä aýlyklarynyň az berilýändigi sebäpli gozgalaň çykardylar. Ussatarly gurluşyk firmasy iki müň on dokuzynjy ýylyň bäşinji dekabrynda Stambulyň Zeýtunburny ilçesinde Ýazmuhammet Garahanowyň adyna döredilen anonim firmasy bolup, kompaniýa şol günden başlap Türkiýede ýerleşýän senagat we gurluşyk taslamalarynda ýöriteleşen gurluşyk firmasy hökmünde tanalyp, Mersinde gurulýan ýadro elektrostansiýasyndan iş kesip alýar we şol ýerde köp bölegi türkmen watandaşlaryndan düzülen işgärleri işledip başlaýar. Häzirki wagtda firmany Ýazmuhammediň ogullary Wepa we Nurmuhammet Garahanowlar dolandyrýar. Ussasarly firmasynda işleýän türkmen işçileriniň habar bermeklerine görä, firmanyň ýolbaşçylary bolan Nurmuhammet we Wepa Garahanowlar Türkmenistanda iş şertleriniň ýokdugyndan peýdalanyp öz firmalaryny arzan migrant işçi güýji bilen üpjün edýär. Täze gelen işgärlere ýörite gurluşyk firma tarapyndan berilýän işçi rugsatnamasyny işçileriň garşysyna ýarag hökmünde ulanyp, işçi migrantlar Türkiýede ýesir tutýarlar. Bu bolsa adamlaryň arkasyndan gönüden-göni pul işlemegiň bir görnüşi bolup durýar diýip, firmanyň işgärleri belläp geçýärler. Mundan başga-da bu gurluşyk firmada işleýän işgärleriň esasy närazylyk bildirýän meselesi iş haklary bolup durýar. Bu firmada takmynan alty ýüzden gowrak Türkmenistanyň ýurtdaşlary işleýär. Garahanowlaryň taşeron firmasynda türkmen watandaşlaryndan başga-da türk watandaşlary hem işleýärler. Meselem, demir kebşirleýji, ýagny swarşik, türkmen ussasynyň aýlyk haky ýigrimi bäş müň türk lirasy bolsa, şol bir demir kebşirleýji türk ussasynyň aýlyk haky, Otuz bäş, kyrk müň türk lirasy bolup, olaryň aýlyk haklary wagtly-wagtyna berilýär. Emma welin türkmen işçilerinden düzülen işgärleriň aýlyk haklarynyň az bolmagy bilen bilelikde olaryň aýlyklary üç-dört aýdan bäri saklanylyp gelinýär. Sebäpsiz ýere saklanylýan aýlyk haklaryny talap edip Wepa Garahanowyň ofisine baran işgärlere ýüz bermän çaý içip telefona güýmenip oturýar ekeni. Biz aýlyklarymyz barada gürrüň etmäge geldik diýen işçilere Siziň gürrüňiňiz howadaky osuruk ýalak meniň üçin diýip, türkmen işçilerini kemsidipdir. Netijede bu edilýän bidüzgünçilikleriň öňüne geçmek üçin firmanyň işçileri bolup jemlenşip, aýlyk haklarymyzyň berilmegini talap edip gozgalaň çykardyk. Gozgalaň çykaran wagtymyzda türkmen işçileriniň bir bölegine ýolbaşçylyk edýän Meýlis Atagarryýew atly şahs, Garahanowlaryň ýanynda, Şulary işden çykarsaňyz, men size sekiz ýüz dollarlyk işgärleriň ýerine üç ýüz dollarlyk türkmen işgärlerini tapyp berjek diýen sözlerini aýdanyndan soň, gozgalaň has-da ýitileşip, Ata Garryýew diýilýän kişi köpçülik tarapyndan ýenjildi. Türkmen işçileri tarapyndan döredilen gozgalaňy kontrol astynda almak üçin polisiýa we žandarmadan düzülen kiçiräk topar geldi. Şol pursatdan peýdalanan ussasarly gurluşyk firmasynyň ýolbaşçylary doganlar Garahanowlar, haklaryny talap edip gozgalaň çykaran türkmenleriň içinden elli töweregi işçini sebäpsiz işden çykardylar. Raşýodymyzam bereris, gidersiňiz. Ondan öň ýok. Birinji bilen men aýyplarymy ýatyraryn.
Mundan başga-da doganlar Garahanowlar bu firmadaky işgärlere garşy bilkastlaýyn kyn şertleri döredip, Işçileri adam hataryna goýmaýarlar. Ýatýan ýerimizi tagtabitler bilen basyp, ýatyrmana goýmaýarlar. Hammamdyr hajathanalaryň suwlary kanalizasiýadan akyp bilmän, çogup-daşyp içerä akyp, dem almaz ýagdaýa getirýär. Bu ýagdaýlary işgärler bolup garahanowlara arz edenimizde, oňararys diýip işi başyndan sowýarlar.